Manu yokoinyora live nigesayfeme enkuba ya mwanyageti nge emambi ya bono ee bono igo ntagete korigereria ekerega kerega iga um, hmm. yes igo ntagete korigereria omogano ore iga omogano oyo very interesting how things buna ebinto bigocha ebia mang'ana amachererande korende onye neya Nyasae, timokonyara koyesarigia, nonya ng'ake mobaise kororekana ng'a Nyasae mokorwania. Yes, but if it's God, onye egasi kere eya Nyasae, e- egetabu keria kia ogokora kw'abatomwa eh, isano emerongo etato na kianda.

Igo orabe gokuna konyora ng'a okorwana esegi, naende onyore ng'a eh bono nigo okorwana esegi na Nyasaye. Gokwanera ande igoro yomogano ore iga ase egetabu gia ogokora kwa abatomwa isano echinke chia ikomi na isano ibere, nabo ngosoma omogano oyio korwa, lakini before ntaragenda ase omogano oyo, igo ntaete gokoira magega ake ekefungo kiagereti twasoma egetang'ani amang'ana ayebiro, amang'ana yebiro yarenge ikomi na isano ne chinke chiaye ah, yes chinke chiaye chiarenge garia ehe isano na ibere 15 amang'ana y'ebiro 15 ogasoma chinke chiaye isano na ibere korende inwe mobe abaremu timokwemioyo inamonyore eng'eria y'emeremo yaino, inamonyore eng'eria y'emeremo yaino. Twarigeria mambia, ekero tokoboka, twarigeria twarora ng'a Nyasae buna agotochigeta ototebia ng'a tobe abanto abaremu, ntobase koba abanto aboba, tobe abanto abaremu, eh, naende tobe abanto tari gokwa omoyo. Don't give up. Tobase ko- koba omonto oko give up in life. Engaki ende yonsi em, mwanyabanto tobase gokaga nyonya nabasani bao nonya nabanto momanyete amo nabarabwo eh, nonya nabakoreri baa mogokora egasi nabarabwo nonya nabanto aase ore ogoita egasi ase o- ekenyoro eh, obotambe abanto nabo agogodiscourage ase obogima obo Eh, nabo omonto agogodiscourage ogoita omoyo gose ekero kende ebinto bire okorora biakorirwe ebia abanto bande omori bachire ebiasara, eh, ebiabo ebinto bigasareka, nabo bikobaita omoyo. Lakini Nyasae agoteba ng'a kito asaye, korende ase but for you eh, bono barabwo nabo bagokwa omoyo, barabwo they can give up, barabwo nabo bakoba discouraged, barabwo nabo bakoboa, lakini Nyasae iga agokwana gocha asore specifically Omoiberania, specifically aye otegererete egesabo na mambia, Iga agotebia ng'a ki? But for you, korende asore ayio, nabo egesongo keriegete igo, eh, bono, korende, eh, eh, iga ekegusii bagoteba ng'a ki? Korende inwe, korende inwe mobe abaremu, korende inwe, eh, bono, korwa magega abande mbabwate o- abo- obwoba, abande mbarenge abanto chicoward, abanto mbarenge abanto abakiru, bakorora omonto akoonirirwe kabisa bakirete. Bakorora ekenyoro kabisa omong'ina akoonerigwe endimero yaye lakini banto mba tari mbari gokwana. Bakirete ase engencho they are cowards. Ekio Nyasaye agoteba ng'a ki korende inwe mobe abaremu timokwa emioyo. Imonyore eng'eria y'emeremo yaino. Onyore eng'eria y'emeremo yao. Eng'eria y'emeremo yao. Sogatoma na korigereria toma na korigereria twate ng'a ki ekefungo eki giatosigete ng'a Emeremo botambe, Nyasae nasigete emeremo yao asore, emeremo eyio ogokorera abanto. Enchera omonyete amo nabanto, egasi eria ogokora gochia ase mwanyabanto. Nyasae tatongete mwanyabanto ase oboiko bwense egere bono ng'a abwenere ching'iti chi'ororo sana, no, Nyasae gatongete mwanyabanto akore egasi achenchie obogima bw'abanto. Nyasae tatongeti mwanyabanto amenye ere buna eisland iga atongete mwanyabanto egasi yaye eria ogokora etware impact ase amagima y'abanto. Kende gionsi ekio ogokora egasi eria ase oire ase Nyasae akobegete obe omonto obwate impact ase abanto ochenchie amagima life y'abanto tobase ko egasi yao yaani ng'a egasi yaye ekwane ng'a netokane ase obotenenedi obekire tiga obotenenedi bwao bobe boronge tobase koba omonto okounereria abanto. Onye kore ase egasi y'ogokora nobwalimu somia abana buya, tagogosomia abana, somia abana boronge abana baete. Onye kore echairman y'etundubari, tenena abanto buya, chikiro chi'abaremi nchibase koibwa. Egasi yao egasi ebe boronge, yaani ng'a egasi yao ebe ebe eriogi nere egogokwanera. Egasi yaye anytime ekero omonto agokwana igoro y'omogambi gete, abanto bamanye ng'a omogambi oria ere. Egasi yakorire neye, neye, neye. Ata abanto mbaroro bare abagaambi, they are just abagambi by the name. Negento bamanyekanete ekiya ekerokio ne- ne- ne- ne- nogo- nogo eh, egento gioka baramanyekane ekiya nogosera abanto, bana kobaakera chingobi. Yaani ng'a abanto mbaroo bagokora egasi yabo emiaka etano eyire gochia bosio, kende nkeiyo oratebie abanto bakorire, egento gioka ng'a ne chibesa abwate chiokoa abanto. Para takoroisia, binto gete mbire tagokora, tagokora. Abanto mbagocha gokoinyora ase engencho y'ogosera abanto, abanto bagokoinyora ase egasi eria gwakorire, onye nebisima kwaremire, onye ne chipara kwaroisirie, onye namariogo kwabekire chinyagitari, onye nebinto gete gwakorire, yaani you have done something, egento gete egasi kabisa engiya. Onye kore omoteneneri, abanto nabo bagokoinyora ng'aki nonye omogambi oria karenge ase gete, abanto igo bare konyora ekeene, monto onde taiyo ore koonererigwa chingaki ekero omogambi iga arenge obisi, abang'ina bare kogenda iga aria obarikera amarube, bagenda banyora chi you know m- ba- abagambi ntanjeti amahaki tari omogambi bwanchete amahaki tari omogambi obwate ebitina amo nabanto na omonto omenyete buya amo nabanto ore gosegete abanto ore korigereria o identify abanto yaani ebiegwa bire gati gati yabanto etimu yaye o encourage ebiegwa biria onye na omonto kabisa iga iga omanyete gotera kwa encourage abanto onye kore omopastor Encourage ng'a ki ekanisa nobwate abanto mbare iga iga ekanisa eh, mm, abanto baro bagotera abanto baro babwate ebiegwa biogotera tagoita ebiegwa Ta- encourage ng'a ki aye ngotera ore ebuya gotera soprano oria gotera eyo kwa encourage abanto egasi yao ng'a ki egasi yao eh, nonyore eng'eria y'emeremo yao lakini abanto mbare ororo manya yani batenenete abanto tata abanto bachandegete abanto bakorera uwi Abanto bakorera obwo, aye nigo omonto atenenete abanto negekuba, omonto atenenete abanto kabisa, omonto onde akoro are ororo in the process yogo kill talents. Otagete gokora omonto kabisa pi, naende omonto oyo gose nigo osakorete, lakini igo otagete ko make sure ng'a you okorimia endoto yaye, otagete korimia endoto ya omonto kabisa. Abanto mbagokoinyora.

Akona korigia akagosogete akanto iga nini ekero twesi mwanyabanto tore we are not perfect eh rero nabo nkoboka mambia inyore ng'a ki nimbwate amagoso amo aane mambia onde nondi nyarebe nabo akoboka abwate amagoso lakini omonto abwatereti aganto getiga abanto bagochi koboria ng'a ki ng'ai bono aa ng'ai bono omochando ore nki bono omonto oyo okorete nki eke bono abanto barobwo banyete ebitina omonto kabisa iga ng'a agachete agasiara e- ekwerende agasibia esuguri akasiara ekwerende gochia moino iga gochia o- orobe moino. Bono amase- eme- eme- eme- eme- ama- ema- amakwerende aria amagoko aria esuguri rende esuguri anchete akarora bono akachia akagwera chinyeni gochia moino tata omonto mana kwoga okura oo gwasukire chimbebe gwakorire egento gete mpaka gwakumia ng'aki baminto gaki gete igo naye pore rende ng'aki naye nasibetie esuguri amagoko ngasiara eh bono no omogotambu bwane eh chie kwende chie chisi echabu ya abana nyonsi nomokobeka ase chinyeni igoro gwakumia ng'aki baminto gaki. Pole rende naye nesugwe namagoko nasibetie esuguri esuguri nasibeti pole neiba am sorry eh yaani omonto egasi yaye ere ng'aki namba eyemo iga ebitina endamwamu tatageti bamenye nabanto boronge bono nyasaye gagoteba ng'a korende inwe neba ng'a ase amang'ana aya onsi pi netoke ng'a omonto nore ase obogima bonga buna obo namba eyemo ebibe ote ng'a korende inwe mobe abaremu timokwa emioyo Amang'ana aya abanto nabagoita omoyo, amang'ana amange nabagokwenia magega. Obe omonto omoremu, egasi yaye eria ogokora yogochinchia obogima bw'abanto. Yaani egento nkeria ekebe ekero omonto okorwanigwa esegi naende you have changed life chiabanto. Omanyete afadhali omonto akorwania ng'aki omonto oyo nachiete aka akaiba ebinto bia Nyarebe agakora gento gete. Lakini anytime ekero omonto ogokora egasi engiya, and then kwamana konyora otingire esegi. Yes, know that, manya iga, egento Ebibilia egote ng'a korende inwe mobe abaremu, timokwa emioyo, nabo ogoitwa omoyo, ogoitwa kabisa, yaani mpaka onyore omonto omosani oo nere ogokorema sawasawa. Agokorema naende tabwati ntemi, omonto onde kabisa naende oyio akoimokerete kabisa gwakumia ng'a inki ekero nakorete baminto, inki eke nakorete baminto, omoyo gose naurerete enibo yaye, inki eke nakorete. But remember, ekero Amang'ana aya ase onsipi eke bibete ng'aki tobase gokwa omoyo obe omonto omoremu. Ee bono, egasi y'amaboko ao, egasi eria gwakorire, egasi nonyore eng'eria y'emeremo yao, emeremo yao nonyore eng'eria eyio. Egetabu twasomire egetabu kia Amang'ana y'ebiro ikomi na isano ogosoma chinke chiaye isano ibere. Bono, omogano ngosoma igaa.

Inche tokamana konyora chimbwa chiarenge ase abanto baria batomirwe amo na Nyasae, bagotomwa bagende isiko bachie gokwanera abanto. Ekero ebibilia eye iga tokoyesoma, interestingly nkamana goikera amang'ana are iga iga ase omosomba o Nyasae oyomo abasomba ba Nyasae bakorandia enchiri, bare korandia enchiri kabisa. And then ekero togosoma amang'ana aya, nkamana konyora ekero Peter Barabwo Petero bakorandia enchiri. Kani enchiri eye nero okagete banto mbarenge gotaka chingaki echi banto mbatagete monto onde bwensi orenge gocha maete abanto mbaro bare ekanisa ime yani they feel so entitled bamanyete ng'a nabo boka bararandie enchiri gose nabo boka barakwane gose nabo boka bara barakwana ase omoyega gete abanto bategerere gose nabo boka bagokwana abanto baigwe Bono ekamana goika chingaki echi, omonto okorokwa babo Pita banyorire Omoika Omochenu batebetigwe na Yesu. Batebigwe ng'aki? Eh, banyorire Omoika Omochenu, na Omoika oyo Omochenu okamana kobasuguma. Kero togosoma amang'ana aya etimu twabwate tobwenerete gotware ase ekanisa, the Ascent Community, togoteba ng'a Omoika Omochenu ogasuguma, okabasuguma babo Petero na Yohana. amo naborokigwa bande baria barenge ase baganyete, bigotaki ng'a they were in one accord. Ekero bagosoka bagochaka korandia enchiri, they were just the ordinary people, abanto ba kawaida baria barenge ekenyoro iga, lakini bono ebibiria egoteba ng'a enchera barenge korandia enchiri igo yarenge etafauti yake, ya eya eyabwate etafauti yake na amasomo aria aba babwate. Ekero bakorandia enchiri abanto batoreka, ebirema biatara. Ye, abanto ya enchiri kabisa ikarandigwa, na ekero bari korandi enchiri y'abanto bagachaka kobabwati, bagachaka gotwara omoganda omonge bw'abanto okobatunyanana, yaani okong'usu enche okong'usa babwata gochia ase abanto gokaba ogw'ekenango kia igoro. Nebi bema goteba ng'a ng'aki baria abanyene amariko abasomete kabisa babwate echinguru bakaigwa endamwamu nabo ebibilia etebete iga yaani bakamana gotwara endamwamu ng'aki abanto aba ng'aki bakorandia enchiri mpaka naende batwara omong'uso gotwetania ng'aki bakorandia enchiri abanto bakobatunyanana mono ng'aki ekonyarekana abanto aba bakorandia enchiri enchera enga buna eye so enchera eye bakorandia enchiri namba eyemo our li- bwe enchera eye to- ntogocha kora- ntogocha gotwara ng'aki naintwe togocha kora- korangerigwa emekutano enga buna eye Togocha gotwara ngaki, togocha koigwekana naintwe ng'a ng'aki ntoro ororo. Bono namba eyemo, abanto goika toba togoika to- torie enchera tokobatenenia. We must stop them. Lakini Ebibilia eye ekero egokora gochia aria, mongwana oyomo naro orokorokwa Gamaliel. Gamaliel iga are tofauti amo na aborokigwa aba b'amariko. Aba ba- bamanyete ng'a nabo boka bakoranda enchiri, nabo boka baranyare gokwana.

ne- nemererenga buna eye iga lakini igaika gati kabere bansipi bagadisapia ng'a onye omonto orangerigwe omona nyasaye naende ekero nyaba barangerigwe omona nyasaye na motema kobatenenia mokonyara gekora ande nigo moranyore mokorwania nyasaye egento gioka nkeri ng'a ng'aki let's give them time ye tobae chingaki ye torore ng'ai bakogenda gochia. enchiri njatenerete gose enjarandetigwe? Enchiri ekarandigwa, egasoka isiko ya aa Yerusalemu, egasoka ekagenda. Reka tusome omogano oyo, getabu kia um, ogokora kwa abatumwa isano ikomi na isano na ibere. Omokuani omonene akaimoka na bonsi abarenge amo nere, abwo nabwo barenge abasadukai, bagacho bagaichorwa neribero. Abasadukai, Abasaduka, Abasadukai, bagaichorwa ne ribero. Abamaete nabo bamanyete kabisa, eh, bamanyete amariko, nabasomete kabisa amachiko onsi pi ebibilia, bamanyete kera egento kende nkeyo kware gosukia gocha kegeni oche kobatebi ng'a ntobwate gento kegeni iga iga mm mm, bare gogokana because igo barenge well informed, basomete sana, bamanyete kera egento. Lakini ebi biamogoteba iga iga ng'a bakamana koichorwa ne endamwamu, inki bakoigwera bobe, bakababwata bakababwata abatomwa, bakababeeka ase echela ime. Korende omomalaika bw'Omonene akaigora ebisieri bi'echela botuko, bagasoka, agateeba, Genda, motenene ase Hekalu, moteebie abanto amang'ana onsi igoro y'obogima obo. Na ekero bachia koigwa aya, bagasoa Hekalu ime. ekero kia mambia bakaorokereria, bakagenderera nenchiri, lakini ime nyang'aa mbasiikeretwe echela, Nyasae oigwa oire enchera, Nyasae oigwa oire enchera, ogosiekererwa Nyasae oigwa ore enchera, oigwete? Ogosiekererwa Nyasae oigwa ore enchera ase obogima obo, ebinto na ebinge biao birasiekerwe, but botambe Nyasae akoigwa ore enchera anytime ekero ere e- e- e- emission ya Nyasae, ekerenga kia Nyasae, God will always open the way. Na ekero bachia koigwa aya, bagasoa Hekalu ime, eh, ekero gia- bakima ime bakaenda kogoroka- koorokereria. Ekero Omokuani Omonene na abwo barenge komo bacha, bagasangererekania abanto be- eh, ekegambero na abagaaka bonsi b'Abaisraeli, bagatoma abanto ase echela erinde babarente abatomwa baria. Naigwete? Bono omokuani omonene ochire iga, abanto bara bachire ee bagakare korandia enchiri batoetaneti, abanto bara bachire bagokwana amang'ana to, to yani abanto bara bachire ntotageti bande bagende gokwana amang'ana anga buna aya. Intwe tweka tobwenerete korandia enchiri eye, intwe tobwenerete gokwana amang'ana, intwe abakuani ng'aki baga bagotwara erioso enchera enga buna eye, ng'aki abanto babasigete enchera enga buna eye. Bono korende ekero ba- bono babatomire ng'aki barete gasi ekegambero bring them here, bache tobagambie ekina nki bakorete. Mbaibete chio eng'ombe ya omonto, mbaibete mbairete chibesa chia bachiete bagaa nki nki abanto aba bakorete, nki aba nki aba aborokigwa aba bakorete, the nothing, tindi ekio bakorete. Egento gioka bakorete nokorandia enchiri, korandia enchiri kabisa, na okorandia enchiri eke abanto baka baka baka in fact Bibilia egoteba ng'a omoganda bw'abanto okaba gokobatunyanana ase bare kogenda esinagogi bakorandia enchiri abanto bababwatia. Botambe ekero Nyasaye agokoa ogwancherwa ase abanto, tokaka ng'a nonye naye ekero ore omwanasiasa abanto bagwanchete, abanto bande mbare aa ensemo bakoigwerete bobe. Nonye naye ase ore nonye ase ogokora emeremo kore the best staff abanto bande mbare ororo batakoigwere buya. Ekero orasegete egento ogokora egasi yao boronge, toka ng'a abanto bonsi baigwe ogete ng'a na egasi bono ng'a bono okorete egasi ende onge bono, yaani ng'o ng'a ogo igo oko ogasene kona gokuna abanto life ya abanto nkogacha ore akanyomba iga akwagachire abanto akanyomba, korende kwagenda iga aria gwakonya bongi na gete omobura ka, Anytime ekero ogokora ebinto binke bire toka ng'a abanto bonsi bako- bakoigwerete buya, my friend. Eh, bakaigwa endamwamu. Bono batomire abanto ng'a genda mobarente. Echela nigo twanyora ng'aki e- esiekire buya, bono bakagenda echela bachia kobarigia bakanyora ng'aki, korende ekero abarendi bachia goika, tibabanyora echela ime. Ekero abarendi bachia kogenda, tibabanyoreti echela ime. Ase obogima bw'amaete nabo eratoke ng'a omonto gwasiekerwe chichera chinyinge, lakini Nyasaye tiga agokonye, baria bagosiekeire ekero bagocha mbakonyora oo, bagocha banyore chi- ebinyororo biria bachi bate bagosiberete nabio okabiroa. Chichera ne chinyinge omanyete omonto osiekeire ase obogima obo tokomanya. Ng'a ekero bachia kogenda echela, eh, but on arriving at the jail, the officers did not find them there. Bachieti kobanyora echela ime. Gaki Nyasae takogokonya naye, echela eye osiekeire, kobagocha gokorigia, mbakonyore oo. Banyore ng'a egwasogete kare ochiete gochia moino. Yaani bagocha riria babangete kabisa nonye na abana abasiegete, abande mbare omanyete be- ba- basiegete abana basiekire emetwe, basiekire kabisa, omonto osiekire yaani. Kende nkeyio orakore, ebesa nabo okonyora ki nesiekire. Nyasae agokonye ng'aki nywe na ase osiekeire bagocha mbakonyora ororo. Bagacha bagachia gosoa echela ime, bakanyora abanto mbakorete ki? Mbaiyo. Ebayi baibosugetwe kare, korende ekero abarendi baria bachia goika tibabanyora echela ime. Bakairana, bagateba, Echela nigo twanyora esiekire buya kegima, na abarendi bateneine ebisieri, korende twachia koigora titwanyora monto onde ime. hatukupata mtu oche mungu akusaidie nonye ekero bagokoikaransia ebina mbakonyora naiga oso rinde nonye ekero bagokogambia e- ekwere ende ase osiekeire iga yaani etoke ng'aki aye nyasaye akona gokoa ekibali okona gosuka gochia bosio so mambia bono chichere chionsi pi omonto osiekire chiobogima nyasaye agokonye Ee bono. Na ekero omonene bw'abarendi b'Hekalu na abakuani abanene bachia koigwa amang'ana aya, agasogwa n'omoichano omonene, na eng'encho yabo naki arabe amang'ana aya, omonto oyomo agacha akabatebia, Rora, abanto baria mwabegete echela ime nigo bateneine ase Hekalu ime kworokereria abanto. Tegerera iga. Abanto baria mwasiekerete Abamwaroche ng'a mwabaikirie ensinyo, abamwaroche ng'a mwaikirie endoto yabo omoerio. Tata manya gaki buna twatemire kobasie koba koba koba intimidate, twatemire koba koba koba obwoba, twatemire gokora gento gete, lakini nabo bagakare bagakare koranda enchiri. Nabo bagakare enchiri bakorande naende abanto bachire bono na abange, abanto bachire ororo abange bakobategerera abange. Inki ngokwana? gento kende gionsi kere omoroberio Nyasae, na otema botambe, oteme enchera chinde chionsi, nabo otumia chinguru, nabo ogotumia chi- chinguru, omanyete abanto mbaro ogora gotumia chinguru, nabo otumia esereka, nabo otumia chibunduki, nabo ogotumia amasasi, nabo ogotumia kende gionsi go- go intimidate na gosikia omonto, nabo ogotumia kende gionsi kere within your power, lakini onye keire Tari to understand iga? Onye kere ng'a nomoroberio Nyasaye omonto oyo oyo okorwania, omong'ina oyo okorwania, onye kere ng'a nomoroberio Nyasaye, eh, onye nonye kare ng'a ki Nyasaye ya- eh, nomonto omonto o Nyasaye, anytime ekero okorwania omonto o Nyasaye, my friend, igo okona ku-embarrass yourself for no good reason. Yaani oko na gw'exposia emekono yao na obochinga bwao obonge. Abanto bache komanya ng'aki omonto oyo nabo arenge iga tata. Gaki nabo yarenge iga ga nki nki eke bono eke. Yamanya goteba ng'a erio omonene bw'abarendi akagenda amo n'abanto baye, eh, baka bakabe bakabarenta. Bachire bono ande bachire kobarenta. Manya bakabatebia ng'aki mobase koranda. Nyasae oiboire enchera, basokire bachire koranda moino are naende. Lakini bono ekero bakorande moino aa, naende bachire babarentire. Ekero baba- babarentire bakababeka ase ekegambero. Omokuani omonene akababoria, Inee! Titwabatebetie bokong'u ng'a timworokereria ase erieta eri? Na rora, mwaichoirie Yerusalemu nokworokereria kwaino, naende morigetie korenta amanyinga 'omonto oria igoro ase tore. Mano ga ng'a moichoiri, oigwete ng'a ng'a moichoiri, omanyete ekero ogoichoria it means ng'a ki, emessage bare korandia eri yarenge go spread widely, yare go spread widely, yes, ng'a timokorandia enchiri iga mpaka abanto baye mwachire gogo mwa mwabeire nkuma gotoetania, korende Petero amo nabatomwa bande bakabairaneria, netogwenerete koigwera Nyasae kobua Mwanyabanto, Nyasae bwe chisokoro chiaito, oyobegete Yeso, ere inwe mwaitete mokamosunyunta, mokamosunga ase omote, Nyasae akamoimokereria igoro ase ensemo y'okoboko kwaye gw'okorio, abe omorai na omotooria, erinde aonchore Abaisraeli, abae okwaberwa kw'ebibe. Intwe na Omoika Omochenu oyio Nyasae aeire bonsi abamoigwerete nigo tore birori ase amang'ana aye. We, we, we, we, we, we. Bono aba abagokwana with confidence bakobate ng'a ki, yeah, we know. Tomanyete ng'a ki e mission yaino nere yogototanga nto orande enchiri, lakini tiga tobatebi iga, enchiri ntokonyara, ntokonyara gotiga koranda enchiri. Ere oyobegete ring'ana ime yane goika torande enchiri eye. Egento nkere iga Nyasae abekire ime yao. Naende botambe ekero Nyasae abekire egento eke ime yao, ab- abanto nabo bagotema sana, lakini omo- e- Ebibilia egoteba iga, onye kere omoroberi o Nyasae, monto onde taiyo oranyare gokorwania. Ekero bachia koigwa aya, baga- bakagechigwa, bakarigia kobaita. Korende Omofarisayo oyomo, oyore korokwa Gamalieli, noyorenge okwanire mambia bono. Botambe ekero omonto okorwanigwa esegi, ekero Nyasae agotomera omonto oyomo okorokwa Gamaliel in your life, omonto obwate chisemi, omonto obwate chisemi, akamanya kobatebia iga, bono Gamalieli akobaboria, oyomo bw'ekegambero, omworokigwa bw'amachiko, omonto osikire n'abanto bonsi, agachika ng'a abanto aba babekwe isiko ake. Naende botambe mbuya abanto baragosika, mbuya abanto baragosika ake, nario at least okommand respect. Akage- akagenda, eh. Akabateebia, Inwe abasacha b'Abaisraeli, erende buna morakorere abanto aba, erende buna morakorere abanto aba. Mm, bakabate ng'aki egento eke omanyete abanto bonsi isiko aria mbaroche. Omanyete egento nkere oro orakorere omonto abanto bonsi baroche, maiso marore, omong'ina oyo gaki mokomuundereria, ba- bamintungete, nonya nywomete uga nki mokomosereria korwa bwoye. Yaani kera omonto aroche maiso marore ng'aki omonto oyo nkoonirigwa are. Eh, noteba ng'a nonye nomochifu otate gwenchore chifaeli chi'omong'ina oyo, kera omonto namanyete, kera omonto naroche ng'aki eba minto, yaya omwana oyo nentakana, ee, naki mokomounireria ase eng'encho are entakana. Kera omonto naroche, tari gento kebisikanete.

ng'aki ase amatuko aria obe nokomanya kobainyoria ng'aki ng'aki ase eh, ng'aki akabatebia inwe abasacha ba Ye- abaisraeli erende buna morakorere abanto aba you have to be very careful gekora kera omonto naroche abanto bamanyete ng'aki inki tokobaboria baminto onye to- inki tokobaitera inki bakora ing'o ing'o bagosera Oyogoseire nororia arente iga iga ng'aki, inchuo iga iga ikaranse aka, who is the victim? Who is the complainant? Monto ki oyo bono o- o- ogosire ng'a agosere oyo? Eh? Inki mokoboria omong'ina oyo? Inki mokoboria omogaka oyo? Inki mokominyokeria abanto batarakora kende? Naki ase amatuko aetire Theodia, the, eh, Theuda, naimoka, agetogia, ng'a ere nomonto omonene, abanto koreng'ana amagana ane bakamobwata, bakabwatana nere, korende ere agaitwa, na abatunyani baye bonsi bagaseberereka na bagasira. Nyuma y'ayio Yudasi Omogalili nere akaimoka ase amatuko aria ekero abanto baare korikwa, akang'usa abanto abange bamotunyanane nere, boigo agasira, na bonsi abamotunyanete bagasebererekana. Naboigo, na bono, ebe atebire, Eatanane korwa ase abanto aba, batige ekiagera, ee, na bono, nabatebire, tegerera iga buna omogambi oyokorwa Gamalieli akobatebia, Eatanane korwa ase abanto aba, ee, ee, batige, ekiagera onye ring'ana eri, gose emeremo eye, neya mwanyabanto, nesirigwe. Egeraga, onye kere egasi ya mwanyabanto goika esirigwe, onye kere gose ng'aki nomonto ogo, yaani onye kere nomonto oko na gwekori, takogenda are. There is no way emeremo ya mwanyabanto, onye kere eya mwanyabanto tegotenena, korende onye neya Nyasae timokonyara koyesaria nonya ng'ake. Mobaise kororekana ng'a Nyasae mokorwania. Yes. Bwensi korokana ng'a ng'o Nyasae mokorwani. Bono tiga narakoborie, nakorera omogani mambia bono, ekereng'a noo kiarenge gabo, nonya yakoreire gabo, ing'a omoise oyo nabo eranyarekane ng'a ki, egento eke, etalent, baminto ekegwa ki'omonto, timokoria omonto ekegwa ki'omonto, timokoboria omonto oseseniwe buna Nyasae ng'a ki, baminto, Nyasae omobekire ase egetugi. Inche okoboria omonto, yaani omonto oimogete kabisa igo, okorwania omonto bosa bosa, kende nkeiyo omonto akorire, yaani monto ke onye ndiria omonto oyo achiete akaimoka akagenda akasukia chimbebe chi'omonto, bori ng'aki ng'aki bono ogosuete ororo rwa omonto igaa. Lakini omonto okoimoka endam ebibero ote ng'aki bakaigwa endamwamu. Mara kare enga tobwate chinyandamwamu kwanse toitire abanto banto toitire abanto naye abanto bagotara omonto gwakorete omonto kare kwarora omonto abwate egari engiya gwa- gwakema egekoe giagoita kwarora omonto osomirie omwana esukuru kwaigwa bobe kwarora omonto nyasaye omosukirie enchera gete kwa yaani omonto ochaka gotwara e- endamwamu bosa iga etaiyo e- egokumi ng'aki inki bono inki okoigwera bobe ekero nyasaye asukirie omonto ekero nyasaye asukirie omonto ase gete iga ake ekewango gete Why do you feel bad? Inche koigwera bobe. Gamaliel agatenena akabatebia ng'a ng'aki baminto. Ei, ande tika- e- egekogera namba eyemo kera omonto gaki naroche omanyete ebinto mbire ororo egento nkere ororo omonto orakore eh, yaani kere maiso marore mpaka abanto baroche ng'aki baminto iga mbobe aha mbobe ore aha mbobe gwakorire Gento eke tokonyara gokebisa otebe ng'a bono gwakebisire korwa ase abanto. Naende there is a way nonya Nyasae, endamwamu nere eye ekogera nonya Nyasae akona go expose, akona go expose ebinto binde iga ng'aki inee, nabo ogo mogokora ebinto iga, nabo ogokora egento iga, aye omogambi oyo, aye omogambi, konye nabo ogokora obogambi bwa enchera enga buna eye. Inki oko ng'aki okogambera abanto Gokoonderia chintakana nababorakaga abanto monto omonto otanyare otanyare nonye nonye nokogenda ekina anyare goafodia omo omo omowakiri yaani mpaka abanto bagokumia ekenyoro ng'aki yaya aiga aro mwakorire bobe lakini tata ng'o kore ngoteba iga chichera ne chinga abanto twasiekirwe mambia bono enyora amang'ana twasomete ase egetabu keria kia amang'ana yebiro tobasa koboa egasi yao remember egasi yao tigekorwanerere egasi yaye engiya tige etenende e- egodefend ekero omonto okorete egasi engiya nonye ekero abanto omonto akogokuna abanto bagokana bateba ng'a yaya oyio ere gaki ee motebie kwana ase amang'ana ande lakini ase erio mm oyio ya taiyo abwo ase eng'encho ya ki egasi yabo so tiga nyasae atokonye mabuya bono ng'a ng'aki egasi yago nyasae e- ekwane etware impact ase amagima y'abanto naende kabere. tobase gotwara obwoba bonde bwonsi. Babo Petero mbachiete gotwara boba bonde bwonsi ng'a ng'aki abanto mbare iga bono bachire abanto abanene. Omanyete tiga ngotebi, oise koba summoned ne president, nabo omonto ok- okwoboa. Oise koba summoned ne- ne- ne oise koba summoned nomo ne- ne- ne county commissioner, omonto nabo okwoboa. Lakini tiga ngotebi, onye gokoruanirera ekere eki'ekeene, I stand with the truth, kere nekeene kabisa. Onye gokorwanerera ebinto biria bia aba monto ounererigwe, tindi nere ekeene kabisa, takwenda gotwara chinkwe ndara kabere. Tindi nere ekeene ng'aki ee bono, iga mbobe more, nkorwani more omonto oyo bosa, iga nkoonderie more omong'ina oyo, iga nkoonderie more omofanyikasi oyo, Iga inche rimo nkogenda tari ndonge, tiga gotugana endamwamu ng'a okoba omonto oyo ochakire gotwara, yaani ng'a omonto oyo ebinto biaye bichiete buya, abana baye basomire, egento kende gionsi eki agokora igo kere very successful, abanto bakona koba associated, omonto agoteba ng'aki nainche ng'e enetwork Nyasae otakonkonya otware enetwork enga buna eye. Gamalieli agatenena akabatebia ng'a kamoranche, onye kere onye kere egasi ya kemwanyabanto, eyio ata mosing'ang'ane. Itakufa tu, lakini onye kere negasi ya Nyasae, moise gochaka korwana esegi eye, igo moranyore ng'a mwaronire Nyasae. Nakorire omogani mambia bono. Ase omogani oyio okonyora, timanyeti, lakini ase bono iga, ense neyemo ya bono mambia, amang'ana maiye gese ase enchera y'oboikeranu na Isabela kwamboka. Ekoboya mwana bw'etinga omogusi, na koira mang'ana onsi biatari korera.